Anuma waliin ja'a na jalaa. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Baqqalaa atillee numa ja'i irra yeroo biraa maashaallah inshaallah hin jettaa miti. Arra obboleessa kee wanni fayyadu hin tana. Rabbi sirraa qeebaluu mala maalittin beeka. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allaahumma ighfir lahu warhamhu Allaahumma ighfir lahu warhamhu Allaahumma ighfir lahu warhamhu Yeroo namni du'e wanni guddaan ja'amu Rabbiin dhiifama isaaf godhu Rabbi aararama isaaf godhu Rabbi rahmata isaaf godhu tana wanni kadhatan wanni guddaan. Silaa akka aadatti haga namni tokko awwaalamu akka amantiittis hedduu keessa fagaachuun nama dhiba. Garuu dirqamaatu nu godhe. Yeroo fi haalli itti jirru waan nu dirquufi malee haga silaa inni awwaalamutti eegas booda sagantaan godhamuufi haalli hundinuu kan silaa karoorfamee karooratti namni deebi'ee deemu. Haa tahu akka cabanitti ookkalani. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa abbaa keenyaaf Rabbi rahmata haa godhu. Duraan dursee nama hedduu dubbataa ture reefu. Dr. Haji Hussein illeen dhaamsa isaan dubbatan dura nama hedduu dubbate. Yeroo hedduu namni beekaa fi hayyuun keessattuu namni haasawa beeku Keessattuu Arsiin yoo si dura dubbatte deebitee dubbatu hin ulfaatti. Jaalattanii jibbitanii. Dhuga moo kijiba? Naam. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala nama hundaaf waan kenne qaba. Kanaaf haasawa sana akkaan hin balleessineen Rabbi kiyya kadhadha duwwaa. Haasawa bareeda isaan dubbatan. Duraan dursee yoo nama taate fedhii keetiif osoo hin taane kaayyoo keetiif dursa kanni jetti dhaamsiin guddaan an qabu. Duraan dursee kabajamtootaa fi jaalatamtoonni obboleeyyan koo fi firoottan kan fagoo fi dhihoorraa asitti argamtan. Arraan tana abbaa keenya abbaa hundaa walumaan dhabne. Anaaf immoo akka nama tokkootti gaafa ummaan tiyya Qur'aana hin beeyne, alif hin beeyne waan barsiisaa tureef gadda guddaa akka malee keessa kiyya eda gareen niin rafa ja'u rafuu dadhabee na rakkaa turee ture. Ummaan tiyya Rooydaa Arraabsaa tan gartee Dirree Dhawaa dhalatte ganda Qabri Ijoollee takka Amestenyaa ja'amuun achi keessa dhalattee guddatte. Yeroo natti himtu waggoota shan jaha dura jechuudha ani Ali Birraahin Ali Birra irraahin Qur'aana qara'aa ture naan jette. Keessa kiyya miira addaa na keessatti uume jechi sun. Ali Birraan ammaas gaaf takko akka tasaa tahee Annoor yoo as jiraate hin beeku ani Ameerikaa Faaree yeroo san 2005-2006 barri an dhufe 2004 ture. Makiinaa tokko salaata iidaa salaannee achirraa na galchudhaaf Annoornaan deemaa ture. Sagalee Qur'aanaa natti bane. Sagaleen Qur'aanaa sun akka nama Makkaa Harama salaatu jirutti sochii tokkollee dhaabee isa dhageeffachuu seene. Sagaleen Qur'aanaa sun maqaa Rabbiitti isin kakadha an Ali Birraa je'ee hin yaanne, hin shakkines. Sagaleen sun sagalee Alii Jaabira fakkaatti. Imaama yoo harama salaachisu dubartiin miira keessa seentee if qabuu dadhabdee gaggabaa turte sagalee saniif. Boodarra ilaa sadarkaa yeroodhaaf haga namni xiqqoo wayyaa'uu haga salaachisullee dadhabee gahe sheeytichi. Sagaleen isaa sun sagalee saniin adda na bahuu dadhabde. Boodarra ogguu makiinaadhaarra na buusuu deemu Anwariin namni kun eenyuun je'een. Jannaan bar Ali Birraadhaa naan je'e. Duuba Ali birraadha moo Ali Jaabiriin jeen wallaahi Ali birraadha naan jee sagaleen isaa sun guyyaa intalti tiyya dhaloota isii akka giiftitti waraabee siidii naa kanne naan jee duba Ali birraan arraan tana hedduun namaa gariin namaa wallisaadha dura wanni isaaf kadhachuu qabdan araarama rabbiiti jee tokko na keekale sabrii imaana seeraa nu jannaan Dhugaadha, araarama Isaa miti Ergamaa Rabbii kadhachaa ture aleyhi salaatu wassalaam. Ergamaan Rabbii guyyatti hogguu torbaatam araara Rabbii kadhachaa ture. Ergamaan Rabbii ka badiin Rabbiin badiirraa isa tiisu. Waan tokko wanni an jechuu barbaadu namoota yaada dhiphoo fi waan jalee haasawuu barbaaduuf Ali Birraan maybe dhuga akka amantii islaamatti walleen dhowwaadha jettee falmuu dandeessa. Garuummoo waan nuti hin beeyne waan Rabbii fi inni qofti ifitti beeku ta Rabbi isaa kanneetu jira duba. Ta anilleen hin beeyne ta haadhaa fi abbaan isaatilleen hin beeyne. Sirrii iccitii ta Rabbi qofti isarraa beeku jira duba. La'alla mumkin wanni an kajeelee yaadu tola oltummaa isaa, gara laafinti isaa namooma qabaatuu isaati. Waa hunda ol daran namummaan isaa Rasuulli Rabbii aleyhi salaatu wassalaam janaazaa lamaatu isa bira dabre gaaf tokko osoo akkana dhadhaabbatu Umar faa wajji. Rasuulli Rabbii ummanni janaazaa san gize arkan faarsan hedduun reef ka'ee jechu kana Rasuulli Rabbii wajabat wajabat jee ammas janaazaa biraa dhufe janaazaan suniis wajabat jee Rasuulli alayhi salaatu wassalaam yaa Rasuula Rabbii janaazaan reefu gize dhufte sabatte sabatte jettan jettan Maaliif akkas jettanii jennaan namni lama, namni sadi yoo janaazaa takka gaaroommina isiirraa dubbate namni kun nama gaari, namni kun nama garaa, nama tolummaa isaatiin Rabbooma qabaatuu fi tolina qabaatuu isaa namni ragaa yoo bahe Naman tokkoo miti lama sadi ragaa baanaan jannanni isaaf sabatti jedha Rasuulli Aleyhi salaatu wassalaam. Akkasuma namni biraa janaazaa biraatiif namni kun nama akkanaati waan biraa dhiisi gaafa gartee lola keessatti nama birdilibsii hateef birdilibsii hateef waan biraa dhiisi. Ummanni dhaabbatanii faarsinaan, lakkii namni kun biddiliif si hafe jennaan azabni isaaf sabatte jedhan. Duuba obboleeyyan maal jechuu barbaade? Namni yoo ragaa sii bahe, an arra social media akkanumattin taa'ee laaluu eegale. Haga namni kumni meeqa barreessu hin barreessine useetin laalaa ture. Miira keessaan ture waan du'uuf yoon dhiisu lalae. Tokko nama tokko. Jecha nama gartee riqu takkaa nama hammeessu nama dubbatu hin dhabe. Social media kana gubbatti yeroo fedhan artistii fuudhanii gubbarraa ilaa jalatti namni arrabsa. Waa meeqa ja'an. Hayyoota meeqa waa ja'aniin. Beekaa meeqa waa ja'aniin. Guyya tokko namuma gartee onneedhaan moraaliidhaan ali birraa waa ja'un agarre garuu. Haadha rajul namni kun namni yeroo jiraatu Haala sadii keessa jiraata jedhan. Nama biyya jiru, nama biyyaaf jiru, nama biyyatti jiru jedhan. Isiniifiin hiree tana kana. Ali Birraan nama biyyaaf jiraachaa ture moo, nama biyya keessa jiraachaa ture moo, nama biyyatti jiraachaa ture? Maal jettan? Namni dilluu kun ragaa isaaf bahuun Rabbii biratti sadarkaa guddaa qabdi. Ummatal islaam akkasuma obboleeyyan kiyya kan saba intaloon takka gaaf tokko dheebotteeti eela gad buute eela yeroo gad buutu bishaan dhuydee ol bahaa jirti saricha tokko dheebotee du'aaf deeme arraba isaa alatti baasee lafarratti rigaa jiru agarte Rahmata qalbii isii keessatti Rabbi kaayeef jecha if duuba gad deebitee eela san keessatti kophee gartee akkama yeroo qabbanaa uffannu tana afaan ifirraa baastee kophee san bishaan itti neexee afaani qabattee eela ol baatee saree san obaaste. Intaloon tun nama gumnaan beekkamu, hojii sagangaanummaa. Dhiirsi ganda san galu ka isiin waliin badii hin balleessin jiru horii irraa fudhattee. Akka faranjiin asitti prostituter jedhaniitti hojiin isiin hojjachaa turte qabeenya fudhattee wal qunnamtii saalaa dhiirsa ganda san waliin jiru tokko ka isii waliin qunnamtii hin godhin jiru jedhan seenaa banii isra'el keessa dubbatan rasuulli aleyhi salaatu wassalaam hadiisa kana Abii Hureyra irraa odeeyfame. Sanadni isaa Bukhaarii fi Muslimitti illee gala. Namni hadiisa kana irraa illee yoo waa qorachuu barbaaddan. Zamana Rasuulli hin dhufin dura hadiisni kun dubbatame aleyhi salaatu wasalaam. Rasuulli Rabbi aleyhi odeeyse sahaabaa isaatiif. Duuba sababaa isiin naa hubadhu as biratti. Intalti sagaggaanummaa hojjachaa turte. Sababaa isiin rahmata qalbii isii keessa Rabbiin kaayeef saricha tokko dheebuu baastee du'a irraa oolchiteef araarama Rabbi godheefii dilii isiin dila arraa hojjatte saricha tokko du'a irraa oolchuudhaaf Rabbi isiif araarame. Haadaa min fadli Illaahi wa birahmatihi. Arraan tana Alii Birraa nama tokko miti, nama kumaantamaan lakkaawamutu sababaa isaatiin beelaa fi du'arraa oolaa jira. Gaaf tokko Finfinnee 2019 yeroon dhaqu mana tokko halaalarraa naggarsiisan yeroon taaksiidhaan dabru jiru. Manni kun mana yataamaadhaaf inni jireenya isaa lakkisee keessaa bahee yataamaadhaaf kanne naan jedhan. Manni sun jechuudha. Yaa nama agartee hir'ina namaa qofa ilaaltee nama irraa dubbattuuf dhaamsi kun si haa dhaqqabu duba. Anaa fi ati aniin asirra dhaabbadhee lallabu balbala jannataa seenuu fi azaaba seenuu Rabbi qofaatu beeka. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam sahaabaa isa akkana wali qabee jeen wallaahi jee Rabbitti kakate tokkoon keessan jannata hin seentanii jeen hojii teessaniin.

Namni Rabbiin addunyaa tanarratti viizaa jannataa kanneef warra jannataati je'een, takkaa warra jannataati je'eef hin amanne, ka Rabbiin Qur'aana keessatti isa faarse, warra jannataati je'ee takkaa hojii hin dhaabne, warra jannataati je'ee takkaa warra badii dalagu takkaa arrabsee hin beeku duuba. Takkaa nama isa arrabsuuf hadiisni da'iifa ta'u, guyyaa takka bakka inni taa'utti namni dhufee arrabse. Arrabsee arrabsee arrabsee irraa quufee jennaan Rasuulli callisee ilaalaa ture. Abuu Bakrin Saddiiq radiyallaahu anhu hogguu obsuu dadhabee xiqqashoo ifirraa namtichatti dubbatuuf ka'u Rasuulli achii ka'ee deeme. Hadiisni da'iifa illee ta'u gorsa irraa fudhanna. Kana Rasuula Rabbiitiin yeroo namtichi natti rorrisu, na arrabsu, Ni calliste, yeroon ani ifirraa dhoowwuuf dubbadhu kaatee na biraa kutte. Yaa Rasuula Rabbii! Maaliin balleesse? jennaan, Bar yeroo namtichi si arrabsu san malaa'ikaa Rabbiitu sirraa dhooysa, sirraa dhii, namticha dhoowwaa ture jeen. Yeroo ati immoo ifirraa hin dhoowwa jettee namticha si arrabsaa ture deebisaa deebistuuf Sheyxaanaatu dhufe malaa'ikaan asii kutte an sheyxaana waliin hin taa'u saniifin ka'ee kute jeen Rasuulli Rabbii Aleyhi Salaatu Wasalaam. Nama akkasii Abookirim Saddiiq nama qabsoo keessattiis jiruu jireenya keessattiis waan qabu waan qaamaan dalage daran qabeenya isaatiin kanne ka Rabbiin Subhaanahu wa ta'aala irraa jaalatee jiru maal je'e beetanii hagaa miila kiyya lamaaniin jannata balbala san ol seenee achi keessa lixutti Ani warra jannataati je'eef hin amanu je'e duba. Anaa fi ati yoo obboleessoo. Intala takka ta qullaa deemtu garran a'uuz billah. Gurbaa tokko hawaa balleessu kana laa wallah laa wallah haadha leeysa al-islaam. If gaccabsitee yaa rabbi sababaa nama kana qalbii kiyya keessatti hamtuu yaaduudhaaf yaa rabbi anallee azaaba nan naqin jettee rifachuu qabda malee nama ifitti qabu albirrarraa wanni an barreeddoo jiraatti sani. Nama hattaa bifama fedheen yoo qabsoollee gaggeesse nama hin arrabsine duba. Takkaa Ali Birraa nama arrabsee jechuun dhageenye. Qabsoo keessattis haa ta'u. Uummata keenya isinitti hin dheereessu. Yeroon gabaabduudha. Alaa kulli haal wanin jechuu barbaadu biyyaaf haa jiraannu. Uummata ofirraa du'u hin ta'inaa. Ashaaraa, footprint jettiin faranjiin, legacy, waan boru ittiin Rabbii biratti illee farfamtu, waan dhaloota irraa dhalootaaf bu'aa qabu haa dabarsinu. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam idhaa maata ibna aadam inqaxa amaluhu illaa min thalaataa jee horteen ilmaan aadam yoo duute wanni hundi addaan citti waa sadii malee jee Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Waa sadeen keessaa arraan tana sadaqatul jaariyaa jee Rasuulli Aleyh Salaam. Masjiida Rabbii ijaaruu, miskiina nyaachisuu, beeyladaa nyaachisuu. Waan laafaa sitti hin fakkaatin. Waan laafaa sitti hin fakkaatin. Iccitii guddoodha tun. Tola olummaan kee kun guyyaa si fayyaduu qaba. Kanaaf ofirraa hin du'inaa. Of qofaaf hin jiraatinaa. Ali Birraan arraan tana he is a nation, umma. Akkuma Rabbiin Nabi Ibraahiimiin alayhi salaatu wassalaam ati ummata je'een nama tokkoo mitii jeen ati. Ati ummata je'een fakkeenya Ibraahiim fudhateen Alibirraan fakkeenya isaa fudhatee ani arra lubbuu tiyyaaf hin jiraadhu kophaa kiyyaan dhaladhe garuu kophaa kiyyaarraa hin jiraadhu ummataaf hin jiraadhe jee waan qabu hunda guduunfee osoo ol hin kaayatiin hawaasaaf raabsaa ture. Duuba Seenaa dabre faarsuu dhiisnee seenaa darbu daleeynee ummata keenya biraan haa gahu, haa geenyu. Kutannoo. To those who are here, those who are mourning with us in regards to the death of our beloved father. We say Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un, to God we belong and to Him we return. It is with the great sadness that we mourn the loss of our father,

Jiraataan zalaalam Allaha qofa. Kullu man aleyha faan. Hundi keenya nahu galuuf deenya. Garuu guyyaa kanarraa anoo maaliin taha, maaliin Rabbii kiyyaaf dabarse hawaasaaf dhiisee deemuu jiraan yaada hojiitti jijjiiramu nuuf haa tahu. Rabbiin jajjabinaa fi obsa guddaa maatii isaatiif, hiriyoottan isaatiif, Akkasumatti barsiisoota isaatiif, barattoota isaatiif, dinqistoota isaatiif, hawaasa guddaa Oromoo fi Somaalee fi Adaree kan Amaaraallee dabalatee guutuu addunyaa hundaaf Rabbi obsa haa kanu, isaaf Rabbi rahmata haa godhu. Karraamaayii siidhaaf dhaamuu barbaadu, ilma. Ilma namni hafuura irraa fudhutu hin tahin duwwaa. ilma namni hafuura itti fudhatu ta'e. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam janaazaa takka arkanii mustaraahun aw mustariihun minhu jee. Kuni ha hafuura addunya irraa fudhatu jee. Kuni immoo ha namni addunyaan hafuura irraa fudhattu jee. Yaa Rasuula Rabbii maal jechuudha? Ka addunyarraa hafuura fudhatu jechuun kammoo addunyaan hafuura irraa fudhattu jechuun maal jechuudha jedhe Rasuul- Ra- ga- gaafatan Rasuula Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Ka addunyarraa hafuura fudhatu jechuun cinqii fi rakkoo fi balaa fi cinqii as keessatti arge sanirraa jannata keessatti addunyaa tanarraa rakkoo isirraa hafuura fudhatu jedhe. Kammoo addunyaan irraa hafuura fudhattu hoo jennaan Kanamaa fi citaa fi sa'aan xiqqaa fi guddaan hundi hafuura irraa fudhate jee inni duunaan alhamdulillah baga nurraa du'e jaanii jechu. Rabbi akkas isin hin godhin duba. Rabbi akkas nun godhin duba. Arraan tana hafuura abbaan keenya hafuura fudhatee nuti immoo isa dhabnee rakkanne. Nama gaarii yoo taate wanni ati dhabdu hin jiru. Namaassi dhaba malee. Ali Birraan arra nutiitu isa dhabe inni nun dhabne bakka irra caalaa dhaqe Rabbiin Nabiyyootaa waliin Anbiyoota Rabbii waliin Rusultoota waliin ma'a Annabiyyiina Wassiddiiqiina Washuhadaa Wahasuna Ulaa'ika Rafiiqaa Allaahumma

Booddeen isaa masgida jaaruudhaan xumuramte. Booddee bareeddu akkasii Rabbi isin haa kennu. Innama al-a'maalu bil-khawaatiimi jedha Rasuulli Rabbi aleyhi salaatu wassalaam. Hojiin namaa wanti isiin madaalamtuun waan kaleessa dabre osoo hin taane xumura irratti. Aniin dhaabbadhee masgidaa lallabu, asirra dhaabbadhee lallabu lallaba kiyya ka har'aatiin miti. Lallaba kiyya ka mahayyii, Booddee tiyya tamaayyii, booddee tee tamaayyii maal irra du'u deemta? Maal irrattiin du'u deema? Intala manaa moggatti qabdee osoo qeqessuutuuti moo? Osoo badii biraa hojjattuuti moo? Osoo nama arrabsituuti moo? Osoo waa hamattuuti moo? Yaa Rabbi booddee teenya nu bareechiin du'aa'ii teenya haa taatu jaran. Masgiida Rabbii namni ijaaree du'e sheenaa maal qaba? Eega du'e illee hojiin isaa jiraattuudha. Qaamaan du'e malee. Rasuulli Rabbii aleyhi salaatu wassalaam, Man bana Allaah, man banaa baytan lillaah, bana Allaahu lahu baytan fil jannah, Namni hoxxee mana xiqqaa tokko, hadiisa biraa keessatti inuma, Namni mana haga goojjoo shimbirroo takka jaare, Rabbi jannata keessatti mana isaa jaare jedhan Rasuulli aleyhi salaatu wassalaam. Mana Rabbii jaare dhaammatee kute.